Бүген Теләченең Батыр спорт комплексында кабаттан көрәш бәйгесе гөрләй. РСФСРның татарча көрәш буенча спорт остасы Фуат Шәйдуллин призына көрәш ярышлары бара. Биредә 1998 елдан яшьрәк көрәшчеләр бил алышла. Иң зур көрәшчегә 17 яшь булса, ә иң яшь көрәшчегә бары тик 7 яшь. Бүгенге ярыш район Сабантуйларының батыры, күп тапкырлар республикакүләм көрәш бәйгеләренең җиңүчесе, РСФСРның спорт остасы, Татарстанның атказанган төзүчесе Фуат Шәйдуллин призына үтте. Теләчедә әлеге бәйге быел өченче тапкыр уза. Биредә Теләче районыннан унике команда һәм Биектау, Саба, Балык Бистәсе районнарыннан килгән укучылар барлыгы 150 гә якын көрәшче катнашты. Бүгенге ярышны район башлыгы Илдус Зарипов ачып җибәрде. Ул көрәшчеләргә уңышлар теләп, Теләче балалар һәм яшүсмерләр спорт мәктәбе директоры Динар Гыниятуллин һәм әлеге мәктәп тренеры Илшат Заһидуллинга Татарстан Республикасының физик культура һәм спорт отличнигы күкрәк билгесе тапшырды. Тормыш үзе бер көрәш, бер җиңәсең, бер җиңеләсең, ди ярышларны тамаша кылучы Фуат Шәйдуллин. Менә инде өченче ел өч тапкыр, өч тапкыр уздырабыз монда. Елдан ел көрәшчеләр арта. Хәзер инде якын тирә районнардан да киләләр. Ул э, Сабадан, Балтачтан, э, Арчадан һәм башка шундый терек э, төбәкләрдән киләләр. Бик матур уздырыла. Мин уйлыйм, бу татар көрәшен алга уздыруга зур трек әйтергеч булып торыр. Теләче төбәге атказанган спорт осталарына, данлыклы көрәшчеләргә бай төбәк. Шулар рәтенә күптән түгел Илдар Мараков белән Динар Каримуллин да өстәлде. Уңышка ирешүнең сере дә кече яшьтән үк көрәш белән шөгыльләнү, ди Илдар Мараков. Тренировкага йөргән вакытта гына аның теге шөгыльләнгән вакытта ул сүз дә юк, читен инде. Авырттырган вакытларда, травма вакытларда, ну, менә җиңеп кайткач ул ничектер күңелләр күтәрелеп китә. Һаман җиңәсе килә. Шуңа күрә үзе алдында һәрбер бала цель куйсын иде. Цель куйгач инде ул җиңүгә ирешергә җиңелрәктер дип уйлыйм. Бүгенге ярышта катнашучы иң кечкенә көрәшчеләр дә сынатмый, бер-берсе белән көрәшеп, бил алыша. Олымәтәскә авылы көрәшчеләре бүгенге ярышта иң көчле командаларның берсе. Остазыбыз Венер Әскәров безне көрәш серләренә өйрәтә, ди Илдар. Көрәшкә әзерләнү һәрбер көрәштә аерым әзерләнергә кирәк инде, һәрбер көрәш үзенчә авыр дигәндәй. Ничәнче ел, мин ха 11 ел буе көрәшәм. Бу көрәштә өченче ел рәттән көрәшәм. Моңа кадәр әле ике ел рәткә беренче урын алган идем. Быел белмим нәрсә булыр. Соперниклар бик көчле алар дисәгез, көчсез булмаган көрәшче юк инде, алар һәрберсе индивидуал үзләренчә әзерләнә. Но көчле дигәндә бүгенге көндә Шәткә командасы бик көчле команда, үзләренең бик көчле көрәшчеләре белән килгән. Мишә командалары да начар түгел, барлык команда да көчле, мин аерым әйтмәсәм аермам. Ярышларны тамаша кылырга да кайчандыр мәйданда бил алышкан көрәшчеләр килгән. Үзем мәйданга чыкмасам да, алар өчен җан атып утырырга яратам, ди Иске Җөридән Мәхмүт абый Гарипов.
Безнең авыл кешесе Фат Шайдуллин. Аның әтиләре дә элегелектән шундый көрәшче булганнар. Менә мин аларны менә шуның өчен мин аларны бик хөрмәт итәм көрәшчеләрне. Анда монда безнең безнең авыл яшь көрәшчеләр бик катнаша алар өчен Ал җанатырга килдем. Бик матур, матур көрәш күрсәтәләр, иншалла. Яшьләрдә өмет бар инде. Шул кадәрле көрәшне яраталар. Безнең Урымшимә халкы элегелектән, элекке вакыттан ук инде көрәшчеләргә бик бай булган. Ярыш нәтиҗәләренә килгәндә, беренче урында Олы Мәтәскә, икенче урында Олы Норсы, өченче урында Шәткә авылы командалары калды. Ярышларда иң яшь көрәшче Баландыш авылыннан 2009 нчы елгы Хәйретдинов Ибраһим махсус бүләккә ия булды. Алсу Җиһаншина, Ирек Сафин, Теләче телевидениесе.